Пӗтӗм тӗнчене сирпӗтме асамлӑ мар-и? Анчах ку пулма пултарать-ши? Карисогнастр физик икӗ хӑватлӑ ҫӗршыв хушшинче ятсӑрлӑ вӑрҫа фех тӑванӗ ҫапӑҫӑвӗпе танлаштарнӑ. Бензинпа тултарнӑ пӳлӗмре шӑрпӑк чӗртнӗ икӗ ҫын ҫапӑҫнӑ евӗр тенӗ. Анчах та 1981 ҫулхи тепӗр кун ТВ-драма кун пек вӑрҫӑ хыҫҫӑн та пурнӑҫ юлассине ҫирӗплетсе вӗҫленет. Ӑна-кӑна шутласа пӑхар-и? Икӗ пин ҫыхрӑм ҫулхи уту уйӑхӗнче нумайӑшӗ Давида асӑрханӑ. Вӑл хӑйӗн тӗрлӗ таблицисемпе графикӗсем ҫине таянса мегатоннӑсене шутласа тӗнчери мӗн пур ядерлӑ бомба та ҫӗр ҫинче халӑха пӗтереймест тесен интересшӗн пулнӑ. Вӑл ҫӗр тӗмӗрӗҫӗнчи пур халӑх йышлӑхне шута илсен пур бомба серпене хумӗ тени мар тенӗ, унӑн ҫӗр тӗмӗрне вӗтерме хӑвачӗ ҫитеймӗ тесе пӗтӗмлетнӗ. Ҫапла, эпӗ те пӗлетӗп, ядерлӑ бомба хуласенче серпене вӑл бомба тени ҫеҫ мар, Кӑмпа евӗр пӗлӗт йӗркеленӗ май ҫак вӗтӗ пайсем питӗ радиоактивлӑ пулаҫҫӗ, мӗншӗн тесен сивӗннӗ чух тата конденсаци вӑхӑтӗнче вӗсем атомлӑ бомба материалӗнчен мӗн юлнине илеҫҫӗ. Ҫӗр ҫине каялла ӳкекен ҫак вӗтӗ пайсене радиоактивлӑ ҫумӑр теҫҫӗ. Нумайӑшӗн хаклавне кура пур вунӑ пин ядерлӑ боеголовкӑран тӑвӑр пинӗ АПШпа Раҫҫейре вырнаҫнӑ. Ҫав вӑтӑ вӗсен хушшинче ядерлӑ вӑрҫӑ мӗн пур ҫӗршывсен хушшинче ядерлӑ вӑрҫипе пӗр тан. Енчен те ядерлӑ вӑрҫӑра вилме пӳрнӗ пулсан, эпир этемлӗхӗн вунӑ проценчӗ шутне лекмесен хамӑра питӗ те лелӗ теме пултаратпӑр. Ыттисен тата кӑшт кӗтме тивӗ. Радгерс аслӑ шкулӗн ҫутҫанталӑка тӗпчекен пайӗн ӑсчахӗсен тӗпчевӗсемпе килӗшӳллӗн, Сирпенье атмосферӑна ҫӗр аллӑ миллион тонна яхӑн тӗтӗм ҫӗклет. Ҫав шутран вунӑ ҫирӗмпелек процента яхӑн ҫӗр ҫине каялла ҫӑра, хура, радиоактивлӑ ҫумӑр пек ҫӑвать. Ӳсентӑрансемпе ҫӑлкуҫсене наркӑмӑшлантарать. Ытти ҫитмӗл пилӗк тӑхӑрвуннӑ проценчӗ ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче хуҫаланакан ҫилсемпе сарӑлма тивӗҫ. Стратосферӑн ҫӳлти пайне лексе тӗтӗм унта ултӑ ҫула яхӑн тӑрӗ – ултӑ ҫул. Ҫак ултӑ ҫул хушшинче ҫулталӑк вӑтам температури вунӑ градуса чакса лараятех. Ку вара вунса кӗрпин ҫул каяллахи шартлама тапхӑрӗнче чи пӗчӗк температурипе пӗртанах. Хальхипе танлаштарсан юр ҫумӑр шайӗ сисӗнмеллех чакӗ, ҫапла майпа ял хуҫалӑхӗ аталанма пӑрахӗ. Апат-ҫимӗҫе ултӑ ҫул хушшинче хатӗрлемесен халӑхӑн чылай пайӗ выҫлӑхпа вилӗ. Хальччен радиаципе вилнисем ку шута кӗмеҫҫӗ. Колорадо штатӗнче аслӑ шкул тӗпчевҫисем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, Хиросимӑри чухлӗ ҫӗр ядерлӑ бомба сирпӗнес пулсан атмосфера ҫӳлти пайӗнче озон шайӗ ҫирӗм процент таран чакӗ. Ҫак ҫухатӑвӑн ҫитмӗл проценчӗ ҫурҫӗрӗнче сисӗнӗ. Асӑнсене йӗркелеме вунӑ ҫула яхӑн кирлӗ. Тӗнчене пӗтерме вунӑ пине яхӑн ҫакнашкал бомба кирлине шута илсен тен асӑнсенчен пачах та нимӗн те юлмӗ. Халӗ ҫакна асласа илер. Эсир хӳтлӗхре пытанса юлнӑ, тӗнче ҫынсӑрланнӑ, атмосфера тыврӑнсенчен сахалрах вараланне шута илер. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн йӑх тӑсма вара сирӗн мӑшӑр пур. Вӑтам ҫын ҫулталӑкра виҫҫӗр аллӑ килограмма яхӑна апат ҫиет. Ҫавӑнпа та сире хӑвӑр валли виҫҫӗр тонна, иксӗр валли ултӑ тонна апат кирлӗ пулать. Вӑтам ҫын ҫулталӑкра ҫиччӗр аллӑ литра яхӑн шыв ӗҫет. Ҫавна кура иксӗр валли тӑхӑр тонна яхӑн шыв кирлӗ пулӗ. Кайран ҫӗр ӗҫне пуҫарса ярас тесе ҫакӑн ҫумне сахал мар тӗш тырӑ хушӑр тата ҫак ӗҫе мӗнле пуҫарса ярассине маларах шухӑшласа хурӑр. Кипи ултӑ ҫул хушшинче тӗтӗмпе хупланса тӑнӑ хыҫҫӑн вӑл уҫӑлӗ тесе шанӑпӑр. Температура унчченхи пекех пулӗ, анчах озонсене ҫӗнӗрен йӗркеленме нумай вӑхӑт кирлӗ-ха. Ҫавӑнпа та хӳтлӗхрен тухмассерен радиацирен сыхлакан тум тӑхӑнмалла пулӗ. Эсир уйӑх е марс ҫинче пурӑннӑ пулсан та сирӗн ҫаплах тӑхӑнма тивӗччӗ, ҫавӑнпа ҫак шухӑш усӑсӑр мар. Озонсен сиенленмен пайӗсем тупӑнсан, тен, эсир тырӑ акса ӳстермелӗх ҫӗр лаптӑкӗ тупа ятӑр. Унтан пайӑрка чирӗпе аптӑраса, ҫӗр ӗҫӗ ӗҫлесе ҫӗнӗ пурнӑҫ тытса ятӑр. Эсир чӗрӗ юлайӑттӑр-и? Мӗн те пулин сыхланӗ-ши? Ҫапла пуласса шанас килет манӑн. Ҫак вӑхӑтчен пурин те вилме тата урӑх майсем пур-ши? Ку риторикӑллӑ ыйту мар. Эпӗ вӑрӑм ӗмӗр пурӑнасшӑн. Эсир те ҫаплах пулсан атьӑр кун пирки маларах шухӑшлар.